the reason why he dey laugh let hear from him then leave your own opinion me i will leave my own opinion also then leave your own opinion wetin you think about Say a lot of people hate me because of the way i take dey laugh from the starting wey dem start to dey do the election come reach now why i dey laugh na now i wan explain why i dey laugh because a lot of people no know why i dey laugh before the election at all na before say corruption no go fit comot for Nigeria with voters card but some people say no go and get your PVC go and if the voters card is not working why are they paying you to vote I come dey look una with one eye. I told una before if una dey watch my old video, I say this thing no go work o. Fela wey come dey jump, dey wear pride, dey do like this, dey talk. The man no dey craze o. They say, oh, Barana, you no know wetin you dey talk. Oh, Buhari don sign, corruption sign. Hmm. Now una come start to dey vote. Una know why I no like Peter Obi? I be very straight human being because the way I dey do now, some of una dey feel say I like Tinubu. No, I just ha- hate who dey lie. Out of these three people wey do the election, the most the most person wey I hate pass, person wey I hate pass na Obi. You know why? I hate Obi because Obi dey lie. Oh, I be very straight person. If you like, block me. If you like, I no even get your time. But I be very straight person. You know why I say Obi dey lie? First for Nigeria before they bring bring us up. I no wan call my age, but I be you understand? I don dey go because of one small girl wey I get for my area. Me no come come know my age. Now let me just dey tell you like that. Say I don dey go. You understand now? Even Obi put Obi, you know, for Igbo man to be president of this country, You understand na? On third day, he know. I be very straight human being, but people na be say I no dey anybody side, but I be straight. So if you dey lie, no matter whether they like you, but if you dey lie, I dey know. I will tell you say guy you are lying. Him he know say he no go fit be president. If Peter Obi tell you say you no know, my brother, you be mugu. Peter Obi know say he cannot be president of this country because of for Igbo man to be president, guy. things a lot of things they need to change am o you you know but the guy come come oh na come dey say oh the most good one the one wey dey do i come dey look am na there i come take know say this guy na scam o i come dey look am come dey do oh go and verify oh go and verify if i ask all of una now anambra state better pass any of the state for this Nigeria. Some of una go say, ooh, ooh, ooh, ooh. No do because of say people dey like somebody. Sometimes think. Some people wey una even hate even good pass some people wey una like. But some of una no dey think. I come dey look am in my eye. God dey do. After the election, like this, like this, God dey do. A lot of people don call am out because you say you dey transparent o. How much you make for this election? Peter Obi wey tell una say na him be saint, he don ever come outside come tell una say I make like this, I do like this or they donate like this for me? My brother think o, who you feel say be your saviour maybe na him be even your enemy o, you no know. Ask or clean, na you must wan. Peter Obi no. People wey even scam una pass na Peter Obi, this Labour Party na e scam una pass. Because they know he cannot work. He no go fit work. But when we talk na the truth, they say, hey, you don't know what you are saying. You know, hey, hey, hey, just, eh. See evidence, see like I be very straight human being. When somebody dey run, I dey know. Ask am say how much he make for this election wey people donate, whether they don give account. Because since he say make everybody dey transparent, now let me dey talk o. Then ask am say how Igbo man wan take be president for Nigeria? Abi you you no know? I be very sometimes think not because say oh love oh everybody like this person oh you Eh, where e dey wey people dey die for Lekki? Where e dey wey Nigeria dey die since? Where e dey wey things bend for this country automatic? Una fit say oh, Abiola e time sef internet never dey. We get Abiola soap, we get Abiola like this but the country no still work. Fela sing, dance with pint everything, country no still work. You don ask yourself say why? my brother aka girl we whore guy na revolution na go fit stop this thing but when we talk na una say oh you no know wetin dem dey talk so we dey talk anyhow this one dey do anyhow i no dey any party nobody go fit come outside say you don pay me one naira but i just like truth Wetin no go work, I go tell you say this thing cannot work with the way una take dey go. No be to insult people online, no be to to grad, ah no dey deceive person say begin to share it, see evidence, Obi don win, court come dey shake, court come dey shake, court come dey shake. My brother, sometimes use your head, sometimes get time to meditate, sometimes get time to think, say ah wetin dey go wrong, how this thing wan take happen. country wey law no dey work. I wan just do small example for una. If Ekweremadu put Ekweremadu, na im be that, do face like person wey dey eat kani. If Ekweremadu now get this case for here with that boy, you sure say that boy go win Ekweremadu? Shey you dey understand now, but una no dey think, una just dey feel sey one divine being because of religion, una come dey think sey one divine being God can do it, we don fast, we don do, my brother wetin dey do you, God can do it, God can do it na take come come come come reach like dis, my brother show me any country for dis world wey God. do the country come dey okay just show me without say no be human being do am e no dey show me any man house wey God come sweep use angel take sweep am e no dey na you must do am but if you dey talk to una una go dey say oh oh oh who he he oh, who who una no dey hear nobody pay me i no dey any, into any party i be just straightforward person for igbo man to rule this country go hard when you follow wetin dey happen for dis country, nobody tell me anything o but with the calculation wetin dey happen for dis country e go hard, Obi know, so Obi even scam una pass even Tinubu wey you dey hate cos na dem say, so the most person wey I dey even dey vex for na im be Obi, how much you make for dis election e don come? Today wey be election day Obi no dey court but all the rest dey dey court, your own phone dey do like dis, my brother know your enemy. Some people who dey feel say na be our enemy no be even our enemy. See Lagos, dem dey brand theirself, dey make sure say na dem be the one thing. But see our state, see other state. My brother think, no make somebody put story for you make you hate anybody. Sometimes just dey start to dey think, meditate like all those um Shaolin people and think. My brother, the enemy wey you get na be this Obi. Obi know everything. Money wey Obi don make for this election. Oshine, if they tell you, you go run. Money wey Obi don make from you. For your mind, now say, oh, if you enter Nigeria, nobody go fit enter. One person go enter this Nigeria ele- eh, president, and Nigeria go change. Na lie. But you know why? Because now your governor they change your state. Now your senators they change your state. President no dey change your state you don think am because some of una no even know because any small thing you tell say oh na obasanjo oh na yaradua oh na goodluck jonathan oh na buhari oh na tinubu una fit start to dey complain tinubu na na una like this thing o you just start to dey think your problem is your governors not president una go shout una go tire until una start to dey think forget all this una pastor because dem know say people love obi na im make a lot of pastor go just jump go go dey do you go dey feel say oh our pastor eh, my brother dey cash out from obi if dem tell you people wey make money through obi during this election because of say eh, oh yeah, begin to the share begin to the share the evil deceive una me wey tell una the truth una evil hate me some of una block me some of una do like this my brother i be very truthful person if you like make five people follow me i like am na truth i just cut up because before i start mock news i fit watch fela why people like fela my people Wetin you think about these whole things when Pararan talk about Obi? Me I put some things down. One when he said uh, Ob Igbo man no fit be president for Nigeria. Say Pararan my brother I will tag you who talk am say Igbo man no fit be president. For me I no agree for that your statement when you make Why Igbo man no be president for Nigeria? Say dem dey fear say make dem no go their separate way, make dem no make dem no you know leave Nigeria, make dem go come get their Biafra. For state or for country to be their own, there is stage or number of people wey dem dey get. As me understand, as space still big reach, Barcelona try to you know break out without no fight, without no gbas gbas wen dem dey do for our east side, without no dat, dem vote, dem no win, dem no fit comot but dem still dey dat if you go Barca now those Barcelona side, those side dem dey pay, dem dey pay like Madrid dem don dey pay, dem need more pipu so dat dem go reach that you know require when dem need like if only igbo say igbo man come come out as a president to rule nigeria na im make nigeria dey fear say dem no give igbo man as a president that is totally wrong for me i no believe like that yes i no believe and, and if whether person even come under my comment section i no believe me i see as everybody as nigeria ask one we should stop those tribalism we should stop those oh this person no no no no no What about uhh Atiku, is it Atiku, what about Atiku wey don go for presidency for many times, Atiku don go many times for presidency he no ever win, now he don old I no even sure say he go fit contest again, this is the last you know time, what about ehh ti ehh Buhari, Buhari contest contest contest he no win before you know eight years ago for here wey he come rule, Dis dis one na be di first time wen Peter Obi come ask side wen he contest, den di oda party di you know pdp and APC na dem still hold Nigeria, let tell ourselves di truth na dem still hold Nigeria, vote come from village, vote come from village, those are di party village typical village no. Na now those party this Obi party na now na him make me dey say e no mean say you no win you give up no give up when you know when you get that dream when you get that vision say this is what I want to be and this is how I want my country to be I want to you know contribute to my country to be better you no suppose to give up Buhari contest for presidency for many times he never ever win before this one why the north no come outside say oh Dem no ever vote for um no for dis man because na Hausa man but Hausa men dem dey rule Nigeria. For dat statement me I no buy am my brother for dat one no is no no for me yet because my Edo dey there I want my Edo to become president one day you know I want you know Igbo man to still rule Nigeria yes for Hausa and Yoruba dey rule no be only dem dey but see the whole things na as dem say Tinubu put himself there No be God, let's wait, e go still rule go comot, we pray for good leaders. And secondly, our brother still talk about Obi never give account for donation wey he get for election. I no understand that part o, abeg if you understand let me know. For election time, dem still dey donate, dem still dey make money, ha Nigeria. Hey, hmm, wetin you no hear for another country na you dey hear for my country Nigeria as, you know, Eh president elect you dey contest then dey say you still dey make money our papa obi if you still come across this my video or maybe one of your lovers come across this my video ad you know address this part dey say your oga your your president elect dey say e get money wey e make during ere election dey say e no bring the account come outside let us still know another one still dey when he talk i agree hundred percent he say na your governor go make your state beta Na your governor go make Nigeria beta Yes or no? Yes Na your governor When our Nigeria go start to dey pick is when our youth wake up start asking their governor wetin dem use this money do? Wetin you do with this money? This year money wey dem just give una wetin which work una use am? Dem go no protest Tin awa pipu start, I no sey make dem pretend make dem go dey kpai dia sef o, no. Tin awa you know youth come togeda, know sey na dia government, dia governor be dia problem, na im make dia city, na im make dia state no dey progress, no be president, na im awa country go start to dey go, you know, start to dey move because if my governor state e do my state well, Another governor state e do who where Nigeria Nigeria na be the state now each state we just have thirty seven state imagine those thirty seven state dem perform well your state there is everything water you know light security you president no come your state come give you security president no come your state come give you water president na your governor your local chairman your councillor Na all those people una go dey hold responsible. Na dem dey in good position to give us those things. President na to go outside go bring investor. President na to release money give state. I hope I everything go well. Why Obi no go court? He say why Obi no go court the last day of court Why Obi no go? He say na Obi be una problem. Una believe say na Obi be una problem. No be me talk am na. I no be say I dey fear una say if I say na me talk am, una hear am for the Huxes mouth. Dem say na Obi be una problem. Dem say Obi know the truth. Me, I still say fifty fifty. The reason why I say fifty fifty is because Obi, he just come out now. I know some people dey come out, you know, Vote for dem dem go enter but no be that Nigeria, Nigeria is deep no be how me and you just sit down dey talk for our social media just see Nigeria is deep there is deep deep deep it's only God that will rescue us that is why when I will see some you know people they go dey fight their self you dey inside the pain you see the pour more injury to your leg I pity all those kind people when I dey give them wood I no dey look back because this thing they lost it all Dis Obi wey many pipo dey fight dia sef dey block each oda for dem say money wey he make for dis election say make he go bring account he know di whole um truth he know di whole truth he know di whole truth how many village in my own village dem no know dis party oda pipo village dem no know dis party na village be vote dem go combine di whole village vote dem go combine dem together Your council, your chairman, dem go sign. Your council, dem go bring everything. Maybe this polling booth. Each each polling booth, there is leader wey e dey lead. You go bring your own, this one go bring, dem go count am. Except dem thief comot. If dem even still thief comot, dem still dey know dem because dem know people wey e vote. Dem know pipo wey vote for dem. Afta dem do am, dem count finish, dem go sign, dem go go submit am to council. Council go come collect di di whole eighteen local government like Maido, dem go come carry am, dem go come go submit am for for where dem go submit am. Before dem go calculate am, dem go come still go each state state state, how many di full state Who big pass? I no know how dem take dey my people I just say make I bring am come wetin this our brother you know he talk I just say make I still bring my own analysis if you still get your own leave am in the comment section we need peace for our country we no need war we no need violence we no need anything va we need peace Those leader wey dey there, the Tinubu wey dey there, shishikobo. If dey start to dey fight today now, Tinubu, in fact, he no even know whether una dey fight. This Obi, he no even know whether una dey fight. Their children, they no dey go there. Their children dey like this. You, the poor masses, you wan go use your head. Who do us like this? That's why I go see some of my fellow youths or some of my fellow sister brother just because of election you go block your fellow brother block your sister you were

Peaceful protest, burning things, burning tyre, peaceful protest. No o, just because you vote for this one, you go be your enemy. God will have mercy on una. My people, I just say let me, you know, drop this comment. We don't need to, you know, insult our brother Parara. Na im own opinion na im bring come out. Bring your own without no insult, no be insult, we don't have right to insult, they don't ask Obi, na he ask Obi, may Obi bring account, election time, the donation, may he bring account, he say na Obi be una problem, say he know the truth, if you know, let me know in the comment section. Till I meet you in my next video, do well to join this beautiful family,